Jiena dejjem kelli xi ħaġa f'moħħi kienet għalmiti li waħda di. Jien dejjem xtaqt li d-dar tkun post ta' mħabba biss. Għana fi żmien meta konna żgħar il-mami ġilli konna nsibuha bil-bijambo, per eżempju. U tajt, per eżempju, tkun bin-nervi. Jien xtaqt li tfal tiegħi dejjem jiġu u jħossuhom sejf id-dar. U jekk għandhom problema, mhux ħa jiddejqu jgħidu għax ħajdu l-mami ħa tgħajjat, sala volja hemm ċertu issues li jibżgħu jgħiduhomli. Imma jien dejjem kont ngħidilhom anke kont ngħidilhom bla tikbru tmissu droga jew tixorbu, teqpax taffiġa aħjar iċċempel lili niġi għalik u mbagħad nissortjawha. Sissa ħadmet anyway, ma nafx sa jiġri għax minn jaf minn xax li jgħaddu. Jien kidejm kelli dik f'moħħi konnejt jien nixtieq li it-tfal id-dar jew jiena nkun safe net. Ma saqsej qatlek għal palissa qiegħda żmien ħażin għax palissa qiegħda f'dik il-fażi li l-mami qed tagħmel kollox ħażin u l-mami tħares li blikreħ u l-mami hekk. Imma xorta ħanibqa' ninsisti fuq għadi u jien nixtieq li meta jikbru Jgħidu wara l-mami, per eżempju, kienet dejjem hemm malina. Fimt u qatt ma ddejjaqna ngħidu la xejn nixtieq. Ma naf se jidri. Question mm. kbira. Nixtieq sidin jox ninżan oħra jkien iqba ħajja u ngħidilek. Kulħadd il-podcast. 796.
Eh, episodju eżatt, forsi dakinhar, forsi dakinhar numru ġibu tajjeb fl-aħħar.
Imma eh, le, bħalissa fajnejhom I am not, naħseb. Għax hemm ġertu issues li we're not seeing eye to eye, allura fajnejhom ma nidirx. Għaw ah, jiet jiskopru il-ħajja li jom infusom u. Tisiru bniedmin u. per eżempju, psychologist jgħidu li għadna ma sax nifimma di. Jgħidu li qed jiskopru li l-om infusom. Hmm. Eh, Ġil ngħidu ma jiskopru li infusom. It means li jkunu min mi għax aħna il-mamis, ġeneralment il-mamis iktar mid-dediz ikunu l-punching bags hmm. ta' tfal. Fimt? Anka di di għalija vera ma qatt ma konna nifhimha li ommi kienet il-punching bag tiegħi xorta minn kejja li. Ma sinjal li ommok iktar li tagħti. Iktar fil-qrib minn mommi xorta ommi għandna kienet il-punching. Li biex hekk hemm xi ħadd li baqa fejja anka meta kont l-ikbar midneb possibbli kienet ommi. Xorta, ah, no, minn għanet teħel mara. Mela jina nishtiq nkun hekk. Mela tittini ta' mara, inti l-lum. Għax qed tgħidli li ommok, inti fajnejk, ommok qed tiddeskrivija bħala ommok li baqgħet miegħek anka fil-momenti skuri. U hmm. inti qed li issa kienet il-punching bag, mela I'm hoping U jekk kien hemm motivazzjoni għal xi xejn f'dejt kienet ommi żgur. Eżatt. Mela I am hoping li all right, il-punching bag tiegħi ma nħodix iktar ħażin illum il-ġurnata, u ħa noħodha tara ħirġa b'xi ħaġa minn hawn. Li li la jiena punching bag u jiena neħel ta' kollox isarraf li jiena fiduċja assoluta tfal tiegħi allura.

Jien ma nittollerahiex la jirrispondu pereżempju ġieli niġġieldu, ġieli jgħiduli xi ħaġa. Imma mbagħad min-naħa l-oħra jien inħossni fid eħem jiena ġibthom fid-dinja. La krejta bil-Malti irrid noqgħod għaliha. Jien hekk nifhimha, issa ħafna ħa jgħidu x'inti tajt le you have to Immeħe, jiena hija l-persuna li jekk it-tfal għandhom id-dwejja jridu jiġi jiżvugaw miegħi għax jiena ġibthom fid-dinja. Ma flima punt. Imma never, never not respecting me. Imma flima punt do they need to go and just solve the problem for themselves?
There you go, ta, inti jekk ittihom ħafna ħabba jiena nemmen li. Jekk inti tagħti ħafna mħabba fl-ewwel ħames snin, mhm. tħallihom jorqdu ħdejk, ma tagħmilhomx pressures ta' nepiż u hekk, you are giving them the wings to fly. U jiġu indipendenti waħedhom.

U iktar ma kienu jgħidu li jżom biex it-tfal ħdejk, per eżempju, jew taqtalu minn nepi bajtu, jew jiena qatt ma mxejt ma dak ir-regoli, dejjem ħallejt li jom jgħidu li, għax xi ħadd kien qali li ta' mhux għax jien brava.